ویلکم ٹو بیک ویور نیو ادر ویلاگ خوبصورت یا ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے ماشاءاللہ خوشی ساکو ڈھیر ساری ہے آج دا ویلاگ خوب سورہ جیہاں دلچسپ کریسو ویوراں دے ناں خاص سورہ جیہاں نظارے تے پیارے پیارے ویلیج لائف دے پچھو کیوں خوشی ہے خوشی ماشاءاللہ ساکوں ڈھیر ساری او معذرت اساں ولاگ اسٹارٹ نہیں کیتا السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کریسو ساڈی سنگت یار دوست احباب تندرست فٹ فاٹ ہوسن اج دا ماشاءاللہ خوبصورت جیہاں خوشی دے نال پیارا پیارا ولاگ کریسو شروع ناشتہ کر گھدے ویور۔ ٹائٹ تھی گئے لش پش کر کے خوبصورت جیا ولاگ کیتے اساں اسٹارٹ برا تھوڑا سلیم کھوکھے والا سپیشل پرسن جتنے بھی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہیں انہاں دے کو ریکویسٹ ہے ساڈا چینل کرے سن سبسکرائب خوبصورت جیاں ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے اور ساڈی ویڈیو واچ کر چھوڑی کرو تھوڑا تاں دل تو شکر گزارے ساکو واچ دی ضرورت ہے ہن تے ریور سنگت گال ہے ایویں کہ تساں سمجھو جیویں اے میڈا کوئی زور نی اے محبت اے میڈے ویوراں دی اے محبت اے میڈے پیار کرن آلیاں دی اے محبت اے میڈے سجناں دی جیڈے بھرا کوں سپورٹ کیتی اے جنہاں محبت کیتی اے جنہاں دا تہہ دل توں شکر گزار ہیں اساں باقی دیس پردیس آلیاں دی خیر ہووے جتھے وی راہون ہسدے راہون مسکراندے راہون بھرا دعا کر سکدے باقی کچھ کر نی سکدا صرف دعا۔ تے باقی دعا انشاءاللہ بڑی کامیاب تھیندی رہندی ماء پیو دی بھینڑیں بھراونڑ دی سجنڑ دوست احباباں دی دعا ہووے تے میں آکھداں سنگت کامیاب بندہ فٹ رہندے اللہ پاک دے حکم نال گھر کھڑیا سی تے ماشاءاللہ پکھے دی ہوا چلدی پئی خواب سورج ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ولاگ وی سٹارٹ کیتے بھراواں واسطے سجنڑاں واسطے سرائیکی کلچر دی سخاوت وی ڈکھیا سوں تے بڑے پیارے پیارے ماحول خوشی بڑی پیاری ہے تے خوشی دل آکھدے تہاکوں ڈسوں وی سہی تے نہ وی ڈسوں چلو کوئی گالھ نی خوشی تہاکوں ڈسیسوں ذرا ویٹ کرو ویٹ توں بعد تہاکوں خوشی ڈسیسوں ذرا۔ سمجھے کرو نا ذرا ہک چل کے تہاکوں ڈکھیے تساں پر ویڈیو نال جڑے رہونڑے تساں اج اج ویڈیو نال سیٹ بیلٹ ٹائٹ کر کے رکھو رسے سسے اپنے آپ کوں مار کے ڈسو کہ سلیم برا تہاکوں اج خوشی کیا ڈسے سی خوشی تہاکوں بڑی لیول دار ڈسے سی خوبصورت سنگت خوشی ایں طرح ہوندی ہے نا تہاکوں میں کیا ڈساں کیونکہ کافی تقریبا

تاکوں پیارے پیارے خوبصورت جے ولاگ تے خوبصورت جے نظارے سرائیکی کلچر دے ڈکھیسوں راہندے بٹ تہاڈا زیادہ دیر سر نی سے کھاندے ساڈا چینل جلد جلدی سبسکرائب مریزو خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے چل کے تاکوں باہر نظارہ ڈکھینے سلیم کھوکھیالے دے تے بڑے پیارے اڑ خوبصورت جے ولاگ بٹ اج نال راہسو ویڈیو سکپ نی کرنی سکپ کر ویسو وال نہ آکھیا کہ سلیم برا ساکوں تساں خوشی نی ڈتی جی میں پکا خوش تھی کے چلدا کھڑے نا خوبصورت جے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لیندا پئے ایویں ہی آج دا ویلاگ دلچسپ تھی سی ساڑا ماحول دے سب لیول دا اور ویلکم ٹو بیک تھی گیا دوبارہ تک آدھے پہ ساڑے ویلاگ دے ویچ کوئی شام دی تاہ دل تو گہرائیاں تو کوئی شام دی ساڑے سریکی ویلاگ تے بٹ آج نار راو تک ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو دے ویچ دکھے سو سپرائز سپرائز اینڈ تے دسے سو پہلے نہیں سپرائز اینڈ تے داس کے تک خوش کر دے سو دلچسپی اور ماحول خوش کر دو جنہ ساڑے یار دوست احباب سنگتاں ساکو پیار محبت کیتی ہے آج انہاں دے واسطے تاہ دل تو شکر گزار ہیں اسا انشاءاللہ

سنگت کیویں پیارے پیارے نظارے تاکو پسند آندے پین کہ کوئی نہ سنگت دسو پیارا جے کمنٹ کر کے خوبصورت جیاں ریویو تے خوبصورت جے جگہ تے ونج کے ویلاگ بنائیں دے پین ماشاءاللہ پیارا جا سین ہے تے امید ہے کہ تاکو سڑا سرائیکی کلچر دی سرائیکی آواز پسند آندی ہو سی ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے اور خوبصورت جے اے بڑی پیاری جی جگہ تے اساں ایتھے لوکیشن کیتی ہے خوبصورت جی میں آنداں کہ ویور کیا بات ہے چس آندی پئی ہے باقی دسو ٹریکٹر ٹرالی آ گئے ٹریکٹر ٹرالی بھی تھیندا پے کراس کامال ہو گئے سنگت تے باقی خوبصورت جی نظارہ ایتھے اساں ماشاءاللہ ایتھاں بڑھیں دے پیسے ویلاگ تے میں کہ اپنی سنگت کو بھی پیارا پیارا ماحول سین دکھا چھوڑو خوبصورت جی ہم پیارے پیارے پودے تے پرو نہر دا کنارہ تے میں آنداں کہ سنگت کیا بات ہے خوبصورت ماحول چیک کرو سنگت چھوٹی ڈی پٹڑی ہے تے ٹرین گزردی ہے نہر دا نہر تھلو گزردی پے پٹڑی اتو گزردی پے ٹرین گاڑی مال گاڑی دے اتو گزردی ہوندی ہے نہر دا کنارہ خوبصورت جی ہیں تے لوکیشن بڑی پیاری جی ہے خوبصورت جی ماحول پھبا کھڑے ڈسو سا کو کیسا ماحول لگدا پے پسند آندا پے کہ نہیں آندا پے امید کرے سو اے دیکھو پانی اتنی سپیڈ ہے ویندا پے کہ اینڈ ہو گیا ویور اینڈ ویلکم ٹو بیک ویور بھرا تہاڈا آ گیا واپسی سلیم کھوکھے والا خوبصورت جے ولاگ تے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظاریاں دے نال۔ اامید ہے کہ تہاکوں اج دا ولاگ ساڈا آسی پسند کیونکہ دلچسپ کیتا ہے نا ولاگ ول مزے دی گالھ اے ہے کہ خوبصورت جے ولاگ اے تے ول سرائیکی آواز اے پسند کیویں نا آوے پسند تے اپنے آپ ہی آونڑاں اے تے باقی زندگی بخیر سرپرائز تہاکوں ڈساں اج سویرے سرپرائز تہاکوں ڈیسی گڈ نیوز سورج ماشاء اللہ غروب تھیندا پئے شام دا ٹائم تھی گئے سخاوت اپنے کھوکھے تے کھڑے ہیں تے وی آئی پی ماحول تے بڑا پروٹوکول سلیم کھوکھے والا زندہ باد ویور تے باقی تھوڑا پیار محبت ہے جڑا تساں ساکوں دکھایا اور تک کامیاب کیتا ہے باقی ویندے ویندے ہن ویڈیو تساں ساڈی واچ کیتی کرو ویڈیو ساڈی سکپ نہ کیتی کرو تھوڑی خاص ضرورت ہے شدت دی ضرورت ہے باقی تاکوں اساں ڈسا ہی نہ کہ جڑا ساڈا یعنی کہ سرپرائز ہے سرپرائز اساں اتنی دیر تو رکھیا نے کنفیوز تھیندے پئے سو

محنت کیتی ہئی ون کے سسکرائبر کیتے اللہ پاک دے حکم نال تہاڈے بھراواں دی سپورٹ ہئی اور اساں ون کے سسکرائبر پورا کمپلیٹ کر آئے ہم زندگی بخیر ہک دیہاڑے او ٹائم لے آسوں انشاءاللہ ون ملین انشاءاللہ ون ملین کراس کریسوں زندگی رہ گئی تاں بخیر اللہ پاک دے حکم نال تہاڈے بھراواں دی سپورٹاں نال ون ملین کراس کریسوں اج ماشاءاللہ اے ون کے سسکرائبر کمپلیٹ کر آیاں نا تے ون ملین وی دیر نی لگنی تہاڈے بھراواں دی سپورٹ ہوسی اور اللہ پاک دا حکم ہوسی ماں پیو دیاں دعاواں ہوسن اور استاد دی دعا ہوسی اللہ پرو خیر ڈیسوں محبتاں پیاریاں پیاریاں ساڈا ون ون کے سسکرائبر کمپلیٹ تھی گیا ون ملین نکلدا پیا ای اللہ پاک قبول کرے ساڈا ون ملین تے باقی ایویں ڈیسوں پیار محبت کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں بھرا سپیشل پرسن ولا معذرت کریسی تہاڈے کولوں تہہ دلوں۔ ساݙیاں سرائیکی سرائیکی ویڈیو ہوندین سرائیکی آواز ہوندی ہے ایکوں پرموٹ کرݨے زندگی بخیر ساݙے جتنے وی سرائیکی بھرا ݙیدھے وے ساݙا وی لاؤ ساکوں سبسکرائب کر چھوڑا کرو تاں دل توں شکر گزار ہے ولا ملسوں ہک نویں ویڈیو نال خوبصورت جئیں نال سرائیکی کلچر دی شان نال زندگی بخیر غلطی کوتاہی دی معذرت گھنسوں اجازتاں اور اللہ حافظ۔